Ehe. na ũgĩtwĩra horo wa mũtumia atĩ ikũrũkia mũtumia ũguo Nĩtũikũrũkie na rĩngĩ. no ũgũtwĩra Amen. geithia mũthikĩrĩria nä ndakågeithia må no må thikä wa kigoco fm twä gå kå na ndungata ya ngai ĩ, wa mbåi wa wanjähia yes na nä ngå kenera ngai må no nä tondå we wageithä ka wä muoyo koguo å rä na kä hoto gä a gå cokeria ngai ngatho ngakå geithia we wä kä ambu ngakugeithia we urugamaga na niĩ Nĩguo. ngakugeithia we wa itũũra ona aciari akwa Nĩguo. na muno muno na muthuri Ĩĩ. ona gukeo rutha na ciana na aria othe tutungataga nao Ĩĩ. ngai ameke wega Amen. tugithi na mbere na horo wa kuruta wira to wira Nĩguo. twiragwo ni ndungata ya ngai apostle william ati wira ni wa ngai naguo maundu ma mangi nimo maitu niguo Ĩĩ. thank you ngai akiamukire ugoci wothe wambere tukimenye reverend ann wa kamau atanagioka kiambu ni hari hari aumite waciarirwo ku ni ndaciarĩirwo murang'a Aha. kauti Mm, handu hetagwo kabati mhm, ka njobu mhm. na nikuo ndarereirwo yes na nikuo ndakũrĩire o nginyanagia ngĩcoka ngĩgĩthoma ngĩthiĩ nginya form four aha ndarĩkia form four ngĩthiĩ college yes na ngĩruta maũndũ megiĩ maũndũ mega ma mĩako eh nĩ tondũ kwĩna ngai nĩ tondũ ngai nĩ amenyaga nĩ ngakoragwo ngĩaka mĩako ya ngoro cia andũ ake na ngĩcoka ngĩthiĩ kũrĩa college wathomera kĩ ndathomera ũhoro wa gwaka ũhoro wa gũcora ũhoro wa itanacoka ũka ũthoma maya mangĩ megiĩ ũhoro wa ngai to ngai arutanagia na mũndũ kũndũ kũnene mũno na ngĩcoka ngĩgĩthiĩ Garissa mm. kũrĩa ndathiĩte nĩgetha nganyitane kana ngajoin nganyitane na mm. mũraima mũndũ twaciaranirwo nake wetagwo mwaniki mm. na tũgĩgĩikania nake na kũu nĩ gwatuĩkire gwa kĩrathimo kĩnene mũno Garissa mm. Northern mm. Province gwa Cumarĩ nĩ tondũ nĩkuo kĩambĩrĩria kĩa ũtungata wakwa wathiĩte kĩ kũruta wĩra ndathiĩte kuo nĩgetha ithenya rĩakĩoneka tondũ ndarĩkia korĩnji rĩ na mũrũ wa maitũ akĩrĩ kuo tũciaranirwo nake rĩ nĩ anjĩrĩte tondũ arĩ mũndũ mũnene kũu thĩinĩ wa obici ya surprise branch atĩ no nyone wĩra na ngai nĩ mwega nĩ tondũ ndagĩikarire na ngĩeterera na ngĩamba kwandĩkwo ndĩ subordinate staff ũguo nĩ kuga Kũnyitĩrĩra. kũnyitĩrĩra ũguo no ũhate no ũtũgũte tumanĩtie kũnene na ngai Oi. no nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ ngĩũka gũtiga wĩra tondũ ndathire arĩ retirement 2014 ndiatigire ndĩ hau ndarĩ nĩwandĩkirwo

ĩĩ niĩ ndahikire itarĩ mũhonoku Aha. ĩni Ah. eh, koguo mwagĩcemania na mwekĩrana ka mistake kamuistĩ nĩyo twambire gwĩka Ĩĩ. tondũ nĩ wega kũmĩria Oh, mũthikĩrĩria yes. gũkorwo wĩ thĩinĩ wa kamuistĩ gũtingĩgiria ngai agagwĩta That's na true. acoke mũtuĩke

ndĩrakĩwo nĩgetha mũthikĩrĩria ahote kũnyita na tondũ arĩ mũrata witũ na taumĩte itũra rĩmwe arĩ mũrata nginya wa mũthuri wakwa rĩ akĩnjĩra wa mbũi wĩ mũrwaru ngũkenera ngai mũno tondũ tũciarĩtwo rĩmwe wĩ mũrwaru ngĩmwĩra niĩ ndiĩ mũrate andũ arandura akĩnjĩra mũimbĩro ũcio ũimbĩte maitho rĩ nĩ ũgũka kũrĩa general hospital nigetha ugithimwo mm. na ngigithie ngigiatheka yes hindi yo ndane ya 20 weeks mm. kana ciumia uria gicigitaragwo no itutaraga uguo na ciumia oyo musnuzu Eh, titire nuthu mm. ni ti icio tirikwa na ari nuthu ta ni meri ina hau uguo Oh, meri 20 tatu weeks. Oh, Yeah. oh, okay. na ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ ndagĩthire na ngĩkĩandimitwo na ngĩkĩrwo ndikũinũka to blood pressure yarĩ igũrũ mũno mm. na rũciũ rũrũ ngĩhitha mm. ngĩinũka ngĩcokio thibitarĩ ndacoka rĩu clinic office okire mũciĩ to nĩ agĩtũwe agĩnjĩra mm. ndũrenda gũkũmenyithia thĩna ũrĩa wĩ naguo tondũ ndũraũmenya ngĩmwa nĩ tondũ mũrani admit thibitarĩ na ndiraigua ndĩgĩgĩturwo nĩ handũ kĩnjĩra rĩrĩa rĩothe thakame yaku ĩrĩ igũrũ ũguo no ũkue kana mĩkiha yaku ĩrapche na kwoguo rĩ kandi-inĩ yaku woka rũciũ nĩ tũkandĩka mm. atĩ rĩu ũratũra yani at your own risk kana ũratũra mũtũrĩre atĩ rĩrĩa rĩothe ũngĩkua mandagĩtarĩ matingĩũrio na kwoguo nĩ kwagĩire na ihinda mm. ngĩgĩcoka thibitarĩ mũthuri agĩkĩnjaria akĩnjĩra ĩhĩ

ndathiaga kĩororo hau mm. maũndũ mothe ndekagira o hau mm. na blood pressure ndiacokaga thĩ ti wega kuga ũguo mĩeri mũgwanja mĩeri mũgwanja ndaikarire hau ndarereire mwana ũcio hau na ngeimba ngeimba ngeimba ngakorwo ũrĩrĩ

akuhonie maundu-ini mothe mm. ni tondu ni mwihokeku mm-hmm. na ndagikari hau wondi ngagireherwo kanyamu karia mundu agithiagira bata mm. na igukenera ngai ni tondu kwari na mandagitari manumbuyagia mm. muno ni hari ni nguririkana murata wakwa wetwa nyina wa Julia mm. ni kwari na murata ungi riu acio othe ni nas mm-hmm. na ni twendanite tondu nona ndie ndikiumaga haha na ndiragiturwo mm. no thakame ya thimo ndĩracoka thĩ koguo mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ gwakinyire nda ĩyo ĩtigarĩtie nĩ tuge ta kiumia kĩmwe ũguo na nuthu ciumia igĩrĩ hau mm. ndagĩtarĩ wetwo Dr. Kĩrũhĩ mm-hmm. agĩũka na akiuga rĩu nĩ tũgũtaminate this pregnancy oh. nĩgetha tũhonokie mwana kana tukihonokie nyina mm, mucagure kindu kimwe tucagure kindu kimwe na muthuri mm. agitwo mm. na nie ngicaina na ndingĩagĩcainire niĩ mwenyewe no na mũthuri nĩwe ũgũgĩcaina mm. nĩgetha njĩtĩkĩre ndi wa mm. mbere ndingĩthĩnjwo mundu ena blood pressure iguru muno guo ndungithinjwo tondu thakame ikurugwo guo tari ya mburi ya mburi mm. na ngai nä mwega tondå maugä hau mm. ngä na maugire na gä thå ngå mm. vitaminate this pregnancy mm. arä må tumia å koretwe bedridden we either save the mother or we save the baby mm.

na mwana agĩkiuma mwana makĩmũtwara nasarĩ mm. incubator-inĩ yeah. na niĩ ngĩgĩtigwo rĩu nĩ twagĩteithũranwo mm. rĩu ndiĩthiĩ kuona mwana nake ndangĩũka harĩa ndĩ no nĩ ndĩrakamwo iria mm. nĩgetha kana kau ĩĩ nĩ ndagĩcokire ngĩkĩheo ndawa cia kũnyimbũra mm. na nĩ wega kuga atĩ inyua rĩmwe rĩa ndawa ti mũthenya wothe inyua rĩmwe rĩa ndawa na ndaiguĩte ũira ũcio hĩndĩ ĩngĩ mm. nĩ atĩ ndanyuaga ndawa ciekagĩrwo gacoca-inĩ nganyua ndawa ĩngĩ na ĩngĩ na ĩngĩ ikũmi na kenda inyua rĩmwe kũmeria ũguo ikũmi na kenda ndirikana ngona imwe ciahanaga yerũ ta maingĩ no ingĩ ciarĩ cia bururu ingĩ nĩ cia rendi ngacoka ngathecwo cindano ta ithathatũ mũthenya nĩgetha nyimbũke na mm. rĩu hau nĩho ndĩ inyuĩro rĩa ndawa na ndĩ gũthecwo niho ndathiĩrĩire nginya rĩu ngĩhana nĩ ndanyitwo nĩ marĩria ndĩ o kũu na hau ndikaugaga mũno mm. na ndanyitwo nĩ marĩria ndiamenyire no mm. ngakorwo nĩ ndaigua tangũriganĩrwo nĩ ũndũ mm. na kwĩna ngai matu-inĩ nĩ tondũ nĩ ndathire ũguo nginya ngĩkinya into koma na ngĩrigwo biũ ũũ atĩ mm. ĩ gatagatĩ ga ndawa ici na nĩ ũrwarire na gũtirĩ mũndũ ũramenya mm. nĩ ũthigĩire na thĩna ũngĩ toro marathondeka o ũndũ ũrĩa wa kweheria wĩimbo wĩimbo no nĩ kwagĩire na ũndũ wa ũngai mũndũ ũmwe akiuga reke tũ test rĩu test ciothe tũmenye thĩna wokĩra kũ rĩu ndagĩtestwo ũmwe nĩ akiugire ne ona malaria ndĩ namo na nĩ ũkĩ kũrĩa kũndũ ta ngai icio ũngĩgĩa malaria no ũgĩe malaria moru biũ tondũ nĩ highland kana nĩ werũ na tondũ wa ngai nĩ ngwenda kuga na nĩ ngũtũra njugaga atĩ niĩ nĩ ndakinyire handũ hĩndĩ ĩyo ndĩ ndokĩra

ingĩina ngũina tondũ wa mũgambo ũcio ndaiguire ingĩthiĩ bũrũri wa nja nĩ tondũ ngai aneka mau mothe anjĩrire mm, mm. nĩ tondũ wa mũthenya ũcio mm-hmm. na nĩ ndaiguire mũgambo na mm-hmm. ndaiguire na gwĩtũ gũkũ mm. na mũgambo ũcio augire atĩrĩrĩ ĩĩ niĩ nĩ niĩ ndoire haha kitanda-inĩ giki kia thibitari kuma ria wokire thibitari ciugo cio mm. ndiriganagirwo nicio ndoire haha mm. na ndoka ngurie

ũngũhonokie mm. rĩu handũ ha itanacokia rĩ mũgambo ũcio ũgĩthiĩ na mbere ũkiuga atĩrĩrĩ nĩ ngũgũtua mũhunjia na nĩ ngũgũtua mũini mm. nĩ tondũ ũrĩtungaga nyĩmbo cia kũmĩrĩria andũ mm. na niĩ nĩ ngagũtwara mabũrũri ma nja mm. nĩgetha ũthiĩ ũkauge mm-hmm. nĩ njũĩ kũhonokia na nĩ njũĩ gũtũria mm. na ciugo icio ciarĩkia gũthira niĩ nĩ ngũkwĩra wega biũ nĩ ndoririe mũgambo ũcio atĩrĩ ngĩhũgũra tondũ ndaigua mũgambo ũyũ ndirakĩona mũndũ mm. ndĩhunjagia kũ mm-hmm. na ndirĩ na kara hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ nayo mm. na nĩ ngũririkana mũgambo ũcio ũgĩcokia atĩrĩrĩ tondũ nĩ mũgambo wa ngai niĩ ndĩ ngai rĩu hau nĩ ndamenya nĩ ngai nĩ niĩ ndĩmenyaga kũrĩa ũrĩthiaga kũhunjia ona ta rĩu njũkĩte gũkũ kĩgoco nowe tu ũramenyire na arabangira ni nguka tondu ni we njira na thutha ucio ni nguga ni ndaumire uriri ngituire uriri ni wega mundu ni uguo kana no karakamirwo iria na ngathie ngatwarwo o uguo ni ndwaragwo na ngakona

ngĩgĩthiĩ ndĩnyitĩrĩire mm. ndĩnyitĩrĩire thingo cia thibitarĩ mm-hmm. ngĩthiĩ nginyagia savanti kuota na ngai agĩtũma gũtirĩ mũndũ wanyonire nĩgetha njokithie na ndakinya savanti kuota ndathiaga kwa nasi wetagwo mrs muthama mm-hmm. watũraga okaga kũhunja kanja wa mbũi ngai nĩ akwendete mm. no rĩrĩ ngamera ũguo ngĩthekaga mhm. no ndĩrĩciria ũhoro ũrĩkũ mm. ũhoro ũcio mm. ĩ tondũ wa meciria ma ma ũ mũndũ ĩruta ingĩhonoka na ndĩ mũrwaru nduĩke ningĩ nĩ ndateo wona rĩtwa njova rĩrogocwo tondũ rĩatũragia andũ na no kwĩra ngai matirĩ kĩhiko kĩu kĩrĩ oho mm. na no gĩgĩtũraga tondũ kwĩna ngai na

reke ngwĩre my sister Mm. ndungata ya ngai ngĩcoka Mm. ngĩcoka ningĩ ndĩo Ũgĩcoka nyitĩrĩire ningĩ gĩtanda. ngĩcoka nĩ hanene Mm. na ngĩthiĩ ngĩturia ndu ũrĩrĩ na ngĩra ngai gwakorwo mũgambo ũcio ũrauma kũrĩ we rĩ niĩ nĩ ndagwĩtĩkĩra na nĩ ndirikanaga o hau hau niĩ ndiũ kũrĩa nurses maumire na Mrs. mũthama agĩkorwo e nao ngĩtwarwo karumu niĩ reke ngwĩre ndungata ya ngai nda hoyairwo mm. magĩthioma hau rĩa ndaruta wĩira mathanga nĩ mathiraga mm. ndaiguaga andũ marathioma tondũ na niĩ ndĩrathiĩ na rĩu mamwathani mm. ĩngucanio rĩu ya mũcukani mm. rĩu rĩu atĩ ũguo nĩ ta atĩa ngĩcoka ngĩcoka magĩkĩnjokia o rĩrĩ-inĩ ngĩgĩikara o rĩrĩ o ngĩkĩnyua ndawa nĩ ndaikarie thibitarĩ ta mweri mũgima na nuthu ona kuma ndahona na gũcoka gũka mũtumia wetagwo Jacinta na

mm. ito ni wega uko kimatha ngai ni mm. ndanathie kwa bishop muthe mm. ni hindi ya conferences ndanathie gukorwo ni ndamatha ngai na riu no ninge no ndirakimatha ngai guku kigoco nginya ngoka gwa tabitha james nginya njanirie na inyuĩ ta rĩu rĩrĩa mũhingũrire tondũ nĩ wega gũikara ũkĩmathaga ngai nĩgetha ũtũre ũkũraga kĩro gũtirĩ handũ mũndũ akinyaga na rĩu naguo mwena-inĩ wĩgiĩ mahoya nĩ ngoretwo bado ngĩrũmĩrĩra mahoya marĩa makoretwo tũgĩtongorio nĩ apostle mm-hmm. william ona ndungata cia ngai iria ciothe mm. ngai ana kira thiini wakwa na aria manyamurira bishop bonyo a mm. dr bishop kamau mm. na bishop muratia nige makinjira riu ni uhunjitie ni ukinyite kwa murwa mutungatiri mm-hmm. koguo tiritwa ndacaririe kana ngiigua ndakinya gwitwa reverendi aca ni wega ukona

amen amen reverend ann wa kamau rwimbo njeraga jehova nĩ wega nĩ kũcokereria o rĩu nĩgetha ndĩmũrie kĩrĩa gĩatũmire akorwo akiuga ũguo Eh, karibu sana reverend ann wa kamau nĩ waina rwĩmbo rwĩmbo rũrũ ũkũrũina wauma thibitarĩ nĩ ũgũikara ihinda inene mũno

ndwacokire gũthiaga ndiacokire ndahona ndainũka ndũnyua ndawa atĩ rĩu aca ũkũrwo nyua ndirĩ ndawa. ndanyua ndawa cia blood pressure kuma hĩndĩ ĩyo Wow. nĩ tondũ nĩ wega na njĩraga andũ nĩ wega kũmenya na gwĩtĩkia atĩ ngai ndarĩ itherũ auga nĩ egũkũhonia Mm. na no aragĩthiĩ agĩkaga na akahingia maũndũ marĩa anjĩrie ndĩ hau wondi Nĩguo. koguo ndangiuga acoke Ericũkwo. ericũkwo Mm. o ta ũrĩa maandĩko makiugaga thĩinĩ wa ndari

arthritis iyo ndionekire ona gatata mm. ni tondu kwina ngai koguo ngai ni ahonanagia mm. ndi muira wa uguo to ni ana kihonia mm-hmm. no guo ti kuga ndi ana ko ati ni ndarwara hau homa ta windu okora ina horo wa corona ri mm. hari undu mwe ndiretikagia eh. ati corona ni ritwa eh. no ni kuri ritwa ringi rinene muno rikirite maritwa macio mothe maretwo on marari maingi mm. pandemic mm. covid 19 mm. corona eh. riu ngagua maya mothe eh. no maritwa hari na ritwa rinene rikirite ritwa ri maundu maria ngai akuheheire haria ukihona riu ningi rwimbo ukiina ni ahonia ni acoka ahe rwimbo undu ucio augite ati ni uri koragwo ugitunga nyimbo no ti cia guthii ugicaragia na

mhm. tũgĩũka gũkũ kĩambu tũcenjia wĩra tũka transfer tondũ mhm. twakĩruta na thirikari o ithuĩ rĩ mũthuri mm. wakwa agĩũka nairobi mm. na niĩ ngĩũka kĩambu mhm. kwa wat mm. na marua maria ndaneirwo kuma kanitha wa PCA ngikimatwara PCA kangoya mm. no na kweto ni ngai warite oro wa kuhunjia mm. nie ndiorire kana we muture-ini handu mm. nie ngianjia kwikirwo program na ngithio na mbere na gutungata na ngĩthiĩ na mbere ndungatĩte nginya rĩu gwakinya kwamũrwo 2010 nĩguo ndamũrirwo Yes. no mbere ĩyo rĩ niĩ ngai nĩa ndamũririkanagia nĩ wanjĩrire nĩ ngathiĩ mabũrũri ma nja ndiĩ ndĩrathiĩ Eh, hawa nĩguo ndamenya ũrĩa wathire tondũ ũcio nĩ ũndũ ũngĩakwĩrĩire ũcio nĩ ũndũ ũngĩanjĩrĩire nĩ wega kuga maũndũ mau mothe nĩ ahingĩtie Yes. riu ndakimwira mwathani kuria itahunjitie guku Kenya ri riu no githumo to ni thiete guku Kenya githumo na kakamega inoguo ita ndathie na kisi na ugoci gitio nguma na gwikirwo na riri ciothe cokerere mwathani tondu kuria guothe ndanetwo ni wega kuga aria mananjita manjitaga kuhunjia riu ndikihunjirio-ini ngathie ngakiina na ngakiruta wira Nĩguo. ni wega mundu kumenya mwena muria muno wina uritu niguo na nyimbo ciakwa ke njuge guo ndige kundirika hitukirire nyimbo no ndu ni koretwo ngai ahete icio na kihoro ingi muthuri abutwo mwaka wa ngiri igiri ä na gå ikara må no mä aka ikå mi atumia må tiåmä rä rie må thenya to wa atumia mweterere ngai tondå atumia nä koretwo na ndereti ä yo må no nä guo må thuri mabutwo wä ra na atå re akå heaga irio rä u ningä å kona

na njuge gũthugutwo rĩ mm. ngwendaga tu ũgĩe na kũhana ta mũrĩmi to mũrĩmi ahandaga mbegũ na handa mbegũ nĩ atagĩrĩra na no nginya ũmĩrĩmĩre no nginya ũmĩthikĩrĩre mm. nginya ĩgagĩtuĩka nĩ yakinyanĩra mm-hmm. tondũ ndaugire hĩndĩ ĩwe ĩngĩ ũhoro wa mũtumia aitũ hau nĩ tũgũkinya kenya mbegũ rĩkĩrie ũhoro ũcio ũngĩ mm. na ũhoro ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndĩroria mwathani tondũ nĩ wanjĩrĩire ũhoro wĩgiĩ gũgathiĩ njarĩ mm. kaĩ ngagĩthiĩ rĩ mm-hmm. na nĩ ndetirwo rĩmwe bishop obonyo mm. akĩheo chance ya gũthiĩ us mm. na agĩtũhe na ithuĩ kanya kau akĩnjĩra tũgũthiĩ nĩ andũ angĩ mũgwanja no niĩ twathiĩ harĩa arĩa ndetĩte nĩo mahairwo bica niĩ ngĩimwo na niwe wametĩte ndungata ngai niĩ ndaimwo na iguo ũguo mbere ya arĩa maĩkorwo mathikĩrĩirie

akĩnjĩra we ndũngĩthiĩ conference tondũ thiaga conference we ũthiaga kũhu to niguo ngai akwirite we ndia ko ni uriganirwo ririkane we nduthiaga conference eh. uthiaga kuhunjia mm. na ni ndaimirwo visa ria mbere mm. no riria riothe ndona ndege ri iguru na ni njugaga uguo mm. ngariria ndege ngamira tondu ti ng'ombe ciĩ thĩinĩ na ti mbũri eh. niĩ nĩ njũĩ no ngakuo nĩ ndege eh. na wĩira wa marĩa ndaingĩrie niĩ ndiakorire mbũri kana ng'ombe eh. na ngai nĩ ahingire ũndũ ũcio ngũcoka kũheo rita rĩa gatano we wimĩtwo visa tareke ngwĩre visa no ũkaheo akwa nĩ ngai wakwĩrĩire visa no ũkaheo tondũ Ndathiĩ ndĩrerwo atĩ ndirĩ na kĩrĩa na ta ici cingĩ cia niĩ maũndũ marĩa mangĩnjohania na ũhoro wa gũthiĩ na gũcoka mm. na mũthũngũ rita rĩa mũico rita rĩa kũimwo rĩa mũico anjĩrire atĩrĩrĩ mm. niĩ ndikwaribaĩte mm. koguo ndirĩ na na maũndũ marĩa makinyanĩru ma gũtũma ngorwo no thiĩ US ngĩmwĩra anjĩre gĩtũmi mm-hmm. na agĩtheka aicoka akĩringithia karamu thĩ na akĩehera niĩ ngĩrũgama hau na niĩ ngĩtheka ngĩra ngoma nĩ wahenania tondũ ngai ũrĩa wanjĩrĩire ũũ nĩ akahingia nawe ngoma nĩ ũgaconoka tondũ ndirica-inĩ ĩno noho ngaherwo mm. na ngĩkĩinũka na tondũ ndonetio na ngerwo nĩ andũ aingĩ mũno arĩa nĩ maonire visa hetwo na ngarĩrio kiugo mm. nĩ ndungata ya ngai mam mm. wa irimũ na nĩ ndakoretwo hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩte mm-hmm. uk

ndacoka kĩheo kĩrĩa ngakũhe mm. nĩ ngakũĩta kũrĩa amerika ngĩmwĩra no ũhoire mũno tondũ niĩ ndĩranaimua visa akĩnjĩra wokorwo wĩ mũtumia wa wĩtĩkio na niĩ ndĩ mũtumia wa wĩtĩkio mm. koguo ingĩgwĩta no devil augire na githungu no devil can deny you visa athi gutire mm. ngoma ingo kugiririria ndagwita mm. magikinya kuria maikaraga Texas makinyandikira marua

mwari wa mũgwanja yugaga na tũmũrekererie mĩrigo itũ maũndũ maitũ mothe marĩa matũritũhagĩra mm. nĩ tondũ we nĩwe ũrũmbũyanagia namo na tondũ kiugo mũtumia rĩ mm. nĩ kiugaga wega ũngĩkĩandĩka gĩikũrũkĩte atĩ mũtumia andĩka wĩikũrũkĩtie nĩ mũndũ mm. ikũrũkia my sister nĩ ũndũ wa mathaa nĩkĩo ndatengatengeria we ũrekererie we ũtitikanĩtie na we wĩikarĩte ũrigicĩirio na we uraigua ta wohetwo kiho gia guthiururuka handu hamwe mm. muthenya wa umuthi tora ndungata ya ngai wa mbui atwirire mm. ati kiria kirakumeretie mm-hmm. ni nginya gigutahike mm. twagutangathira riu turikanire nake e ndungata ya ngai na aria othe mm. makoragwo guku kigoco ti kiria gikumeretie mm. riu gigutahike ngai aroyonania ni tondu we ni ngai reke tuge horo wa mutumia ritwa mutumia ni kuga atiriri ni mundu uria tuwi mũndũ ũrĩa tũwĩ mm. ũngĩka maũndũ mm. igana kwa igana angĩenda na nĩ thĩinĩ wa filipi mm. a filipi nyamwari wa ikũmi na ithatũ tondu yuga no hote gwika maundu mothe ndoka gukwira no uhote mm. tondu angikoni ndahotire miaka yo ikumi muthuri mm-hmm. ari nyumba mm. ona wauma wondi na no tuthiite na mbere na ni ndungataga ni ngucoka mm. heo kanya ga kuga ndungataga ku mm. kana njugire ha haleluya eh ndu ndirake katiga hatikarengwo ni mathato studio ni studio ndikire itheru na ngai ucio kinyanä na akanginyaniria na akerutira wä ira na karugama mm. thutha wa kiugo giake ri ni wega gukwira ni we unduite mutungati na ndungata kanitha witagwo family ho mm-hmm. kuhe mwiri wa kristo kirigiriro we wagite kirigiriro nikio kanitha witagwo family ho to ndiai na kirigiriro mm. ni gwakinya ni ngukua mm. ni gwakinya kirigiriro kia muthuri kirigiriro gia ciana wira wakwa ni kuhe andu a ngai kirigiriro niguo njitiirwo we wi thi muno mm-hmm. na ni undu wa undu ucio ni ugwikora kundu kungi wi thi kanitha witagwo family ho ukoragwo kiambu Yes. harĩa ũkĩambata handũ hetagwo chita he petrol station ĩtagwo abundant ũngĩkinywo hau betũrũ-inĩ rĩ kũrigania na betũ na thutha wayo rĩ nĩho kĩbaũ gitũ kĩrĩ rĩ kanitha wĩ hau na nĩ tũthomaga o kiumia o kiumia na nĩ tũkoragwo na mahoya ma rũcinĩ kuma thinasara nginya thaa ĩmwe na nuthu ũngĩũka nĩ ũgũtũkora kũu nginya niĩ tũturĩirie ngai ndu na nĩ kũrĩ tũ- arĩa tũtungataga nao metagwo ndungata ya ngai wa uh, jackson wa werå ndungata ya ngai eh, peter mwaura ndungata cia ngai acio athiũrũrũka wa- Mm, ngotho wathiũrũrũka thomaga gwitå Wow. rĩtwa rĩa jehova rĩrogocwo Amen. na andå ta jenifa gä kundi gä othe kä a tondå gå kå nä gwake goco Nĩguo. nä ndamageithia Mm. na må thuri wakwa na ciana na patina othe aramana patina na ithuä na rå reke ndigatige Yes. itũra rĩa njikanji karamugumo Eh. na kũrĩ andũ mathikĩrĩrie tũrarĩ na ũhwaĩ Wow. na kwoguo rĩ nĩ ndamũgeithia mũno thengiũ nĩ ndĩrakena nĩ ũguo tũraikarania mũgumo na arĩa tũgwatanagĩra nao Nĩguo. na andũ othe memba othe a kanitha wa family hope Nĩguo. na prayer movement nĩ mũnjagire ũmũthĩ Nĩguo. nĩ ũndũ ndĩ ũtungata-inĩ ngai aromũrathima na mwĩke wega Eh. Amen. Thank you so much. Nĩtwakena na mũno arata akwa makĩria. bũrũri wa nja Ĩĩ, nĩmageithĩke. gũtingĩaga na megũtuona Nĩ facebook mageithĩke.

208 na nĩ wega kuga ngai arokũrathima ngai arokwĩka wega ngai arokũninĩra kĩeha arotũma ũthiũ wake ũkwarĩrwo atwĩragwo nĩ ndungata ya ngai wa mbũi wa njehia na arathime kĩgoco kuma director na arĩa othe marutaga gũkũ a mĩthemba yothe nĩ tondũ ngai nĩ mwega na

mm. wa leadership turaika cinayo ri mm. he we uranagirira tha igiri tutioyaine mm. ui aranagirira wega ma eh. ngai amurathime na mwike wega ona andu ta tabitha james wa eh. mona mageithie ya thank you muno ya no kurathima muno na gwike maundu mega